yaa rabbi na gargaari zikrii teeti irratti yaa rabbi si faarsuu irra na gargaari yaa rabbi naa fi faaruu tee jidduu girdoon kaayin yaa rabbi ufi ganna dhiisi sin faarsa wa shukrika si galatoonfurtu irra na gargaari nama galata beeku na godhu nama si galatoonfatu na godhu

Sosso'inni keenya amriin teenya hundi ta Allaati. Laa hawla walaa quwwata illaa billaa hoggaa jennu irra caalaa yaa abaa Muusaa alaa adulluka alaa kanzin min kunuuzil janna laa hawla walaa quwwata illaa billaa jedhin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahaaban gaafta hogga imala deeman hogga gaara ol bayanis zikrii godhan hogga laga gabbu'anis zikrii godhan hogga deemanis zikrii godhan. Numaa akkati zakkaraa jiru annabi boodan jira jedha Abi Muusa Lashariin. Laa hawla walaa quwwata illaa billaah anaa jiru nabiin na dhagaye jedhe. Natti as garagalee yaa Abbaa Muusaa jedhe. Abbaa Muusaa numa jedhe malee wanni an jeetu nagana jabduu hin beeku. Yaa Abbaa Muusaa jedhaniin. Abi Muusa Lasharii beeka. Kanzii jannataa, khaznaa jannataa, khuusaa jannata si qajeelchuu je. Ee yaa ergamaa Rabbii! Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah. Hoga akkana jettu ni beeytaa ati? Tooftaa teeti fi dandeechii teeti fi qabeenya keeti fi jabeenya kee hunda irraa qulqullooyti Allahti. Irra jabduu ibaadaa jechuun ati Rabbiif gaduuf qabudha. Amma sii galaa baabaa kiyya.

Amma guyyuma har'aa kanatti hogguu meeqa qaraane subii keessatti hogguu meeqa qaraane hogguu lama zuurii keessatti hoo maali busta afur afurii fi lama meeqa asrii keessatti hoo afurii fi jaha ammas akkanuma hoo figaa guyyaa kana keessatti laaftutti hogguu kudhan iyyaaka nacbudu wa iyyaaka nastaciin jennee rabbi kadhanne

Akka kiyyaa fi keetitti asrii kana baanaa bee. Nama biroo tokkollee ka amma na dhaggeeffataa jiru ka subii baanus ni jira ka ishaa'ii baanus ni jira. Dubbiin kun lafan bu'u bee. Sheekhu Shaaraawiin akki jee duniyaa tanarraa yeroo takka ka azaannin azaanamne duniyaa gubbaan jiru jee.

Odoo gargaarsi rabbii si wajji jiraatu baate salaata reefu kanan salaatu. Nam meeqaatun salaatiin duniyaa tanarra nam meeqaatun salaatiin ganda kana keessa salaata asrii kanam. Ganduma nuti jirru kana keessa nam meeqaatun nam meeqaatu asriin gayuu quban qabu. Rabbiitu si gargaaree si salaachise alhamdulillah jedhe. Tanaaf hogga salaata irraa baane hunda alhamdulillah jedha namni. Masii galee alhamdulillah jedha namni gosa assalaamu alaikum jedhe waan kana afaan kaa'ee alhamdulillah jedha namni miilaa jedha.

Hulaa namarra hin deddeemin hulaa rabbi irra deddeemi. Namni rakkoon takka itti buutee namatti hin dheesse rabbi haajaa sana isan baasu jedhe nabi sallallahu alaihi wasallam. Namni immoo rakkoon takka isatti buutee rabbi itti hin dheesse rabbi haajaa sana isa baasa jedhe. Rabbii booda waan itti haajamnu akkan goone. Durri namni nuti hulaa isaa dhodhoynu Allaha haa ta'u.

Namittii takka nama gaarii jira mucaan siidhaa biyya alaa deemeetiin qara'aa jee. Biyya alaa hogga jedhan dur biyya tan baana ni beeyta. Biyya tana. Tun irraa takka jechuun mucaan kiyya biyya alaa jira hogga jedhan. Ala jechuun durumaanuu bar ala jechuun akkam jechuu biyya teenyatti. Waan manarraa alaa, ta moorarraa alaa, ta gibbirraa alaa jechuun. Alaa beeke, ala jirtanii beeke. Allaha tokkicha qabadhu. Akka biyya teenyatti ati aluma jirtaa beeke. Biyya alaan jedhanii boo hin beektanii isin biyya alaa? Biyya alaa jechuun eessa? Biyya Itoophiyaan ta'in misaal bilisummaa boo Itoophiyaa ta'in jee biyya alaa jennu wanni biyya teenya san hin ta'in hundi biyya alaati. Eh miskiina wallah amma sii galaa. Irra jabduun biyya alaa tami. Takka tana irraa. Mucaan isiidhaa biyya alatti hin qaraa jee namittii takka murteessee jee.

Namni magaalaa deddeebi'uu guddifnaan achuma irratti sumudaa tokko sidhamanii beeke yaala suuq kun magaalaa deddeebi'uu guddisa mucaa abaluu kun akkasii beeke magaalaa takka amanneen beeknu beeknu nuti amma hunu magaalaa agarree bari nama nu bara bakka san hamrii jira waan dhibba tokko jira badii jira bakka san numan amannuu beeknu manguddoon nama tu bar magaalaa ijoollee tuun erganii bar manguddoo ofii beekti magaalaa biyya wallaaltanii bareessin ijoollee magaalatti ergan badii bartii jira

maal goote gaa rabbuma tokkichaa mucaa kiyya naa eeguu danda'a jetteet fajacalat juz'an min salaatihaa du'aa'an liwaladihaa salaata salaatturraa ruknii takka mucumaa du'aa'ii godhuu goote salaata salaatturraa hammi tokko du'aa'ii mucaa kanaati

Rabbiin isiin itti irkate sun silaa mucaa isii akkamitti duraa hadiyyoomsa akkamitti mucaa duraa dagata rabbitti amaanaa kenitee rabbiin tiisee mucaan qara'ee eeybifamee kanumti sheekaa ka daawaa godhu kun galee jee duuba qaraatis qara'ee akkami silaa rabbiin hadiyyoo duraa godha

Inni astawdicuka jee bar gadaa tokko ni beeyta. Namtichi tokko nama tokkorraa liqii fuudhe jedha. Nabi Muhammad nu hime sallallahu alaihi wasallam. Waasii naa fide jennaan waasiin teenya Allaha jee. Marhabaa jee maallaqa irraa liqeeffatee deeme guyyaa baay'ilamatan guyyaa galchu baay'ilamatee deeme guyyaa galchu san maallaqa fudhatee manarraa hoggaa ba'e baharii jidduu jira gamanaan bahara hoggaa dhabe doonii dhabe doonii guyyaa guutuu gaafa garrii tiraaspoortiin gaa rakkoo qabdi dhabe Namtichinis gamasii guyyaan baylamaa ar'a je'ee bahee bahar xarafa taa'ee namticha simatuu eega namticha liqeeyseef jidduu tanatti markabni dhabame. Eegee eegee guyyaa oolee badalan qullaa galu je'ee muka tokko fuudhee muka adda baqaysee maallaqa muka keessa kaayee waraqaa katabee keessa kaayee yaa rabbi amaanaa taanarraa galchi je'ee baharis darbe. Haa, Onni dheera dheeraa ati baara. Yaa obboleessoo Bahar muka fuudhee oduma as darbu oduma achi darbu yeruma gabaabatti xarafa itti aanu geesse. Namtichi eegaa eegaa oolee immoo kalaas silaa namtichi hafe namni har'aa akkanuma nama godha. Namni akhiru zamaan kun akkanuma. Je'ee muka kana mee yoo haya dhaban waan haya fakkaatu fuudhanii mukuma kanaan qoraan warraa fuudha je'ee muka lax godhee asirra kaatee mana galche. Qur'aaniin fuudhee jee fuudhee bee. Mee yaa jarana gurballee waan garre namni akhiru zamaan kun akkuma jira mukuma kana adda isinii dhawaa qottoo ga kennaa jee muka qaahuu ga adda godhu guduunfaa keessa jira. Kunoo waraqaan katabbii yaa abaluu keenya naafii si jidduu baayilamaa jira. Eegan ganama subii subii barraa qabe. Waan hin yaabbadhu dhabee as oolee amaanaa tantee muka kana keessa kaayee si erge waraqaa jettu arge. Maallaqa isaa fudhate. Agarsee dubbii kana yaa rabbi astawdicuka amaanaa si kennadha yaa rabbi narraa galchi jedhe. Hoggaa gabrichi dhugumaan bilchaatee gabricha rabbii ta'e rabbi waan afaan hin beekne sii laaffisa. Nama afaan nuti immoo namuma afaan beekutti afaan wallaala. Rabbiin ammoo mu kan dubbanne sii laaffisa hogga dhugumaan gabricha rabbii taate. Masii galee

karoorri inni baafate ni fashala yaa rabbi jee aduu dhagayi aduu jeeni bar anis ajajamaadha rabbiitu duulaa na ajaje atis ajajamtuudha rabbiitu bobba'i gali jeesi ajaje yaa rabbi aduu tana achumadhaa biyyeedu aduun dhaabbattee Hoggaa inni haajaa isaa fixate deemee seeni janiin. Aduu beeka. Dhiirti hoggaa bilchaatte mu'jizaa dalagama harka sirratti. Yoo dhugumaan gabricha rabbii taate mu'jizaadha rabbi harka keetii irratti dalaga. Law qaala laka ahadu muluuku duniyaa odoo namni tokko kan mootii duniyaa siin je'e

Namtichi na wakkaladhu siin jee kun haqa kan keessan sii baasuu hin danda'u jettee ni shakkita. Anta taxtaaju ilaa tawqiicin min ahadi mucaawinil malik ati wanni sirra jiru mallattoo qofaa sirraa fedhama akka haqa kan keessan sii barbaadu warra gartee gargaaraa mooticha sanii mallattoo qofa itti kennita.

Ta mootichaa sanis achuma ofirraa dhiisi. Gargaaraa mootichaa sanis ofumarraa dhiisi. Wata'ammal qaceello xiinxali. Watawakkal alal hayyi alladhii laa yamuutu. Jiraataan duune sun narratti hirkadhu goja yoomaa shakkite hoo. Namni aangoo qabu jabaan tokko boo haqa keenyaa sii baasa wanni sirra jiru ati anuma wakkali siin jee. Shakkii takka hin qabdu akka namtichi sun sii deebisu waan san. Li'anna dandeetti qaba.

Akkaataa ta'uun ooltu, akkaataa ta'uun ooltu, akkaataa ta'uun ooltu wanni jedhan jiru. Rabbi dachisee mi'ootu watakkal ala alhayyi alladhi laa yamuutu siin jedhe. Allahu sayuhawwilu jamiica mashaakilika ilaa huluul. Shakkiin takka sitti hin jiraatin, sodaa takka hin qabaatin, sababaa takka illee lafatti dhandhaaruuf hin cinqamin. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala rakkoo si jirtuu furmaata sii godha. Hoggaa isarraa kibkeessa.